Байхъусут ӕмӕ Хуыцауы ном ссарӕм, кӕстӕртӕ уӕм не зӕгъдзысты. Йӕ дунедарӕг иунӕг кадджын Хуыцау, мӕнӕ та адӕм хӕ бон, Ирыстоны адӕмтӕ кувынц, мӕ дӕ хорздзинадӕй цы курынц, йӕ уымӕй сын бахай кӕ. Сау хӕ бон мӕнӕ дӕ кадджын зӕдтӕй иу бон. Уастырджи бон! Мадам Манакован Уастырджи Хетӕгӕн цы бынаты баххуыс кодта йӕ уырдыгӕй, ӕмӕ дӕ хорздзинадӕй цыдӕриддӕр ацы кувӕг адӕм курынц, йӕ уымӕй сын бахай кӕ. Уастырджи, абон мӕнӕ ныхасы Уастырджи бон дӕр у, Дзили бон дӕр у, мӕ йӕ уззӕттӕм дӕр кувӕм. Ныхасы Уастырджи, мӕ цыргъобау Ирыстоны адӕмӕн цахӕм хорздзинад срӕттӕт, мӕ сӕ ныхас кӕрӕдзиуыл куыд ысбада! Цыргъобау, ды та сын ахӕм цыргъзонд куыд радтай, ӕмӕ цыргъзонды руаджы кӕрӕдзи куыд бамбарой, ахӕм арфӕ дӕр ракӕнут! Уӕдӕ Уацилла, цы бауы Уацилла, фыдбылыз сафӕг дӕ, Амонддӕттӕг дӕ! Йӕ мӕ фыдбылызтӕ сӕфт куыд уой! Самӕнттӕ та йӕ аскувӕг адӕмӕн домбай куыд уой, ахӕм арфӕ ракӕн! Уӕдӕ Хъӕриуылд, зӕдты тӕрхондон, нӕвдӕлтӕ-иу кӕддӕриддӕр ӕмкуывтой, хорздзинад хӕссынц, кувӕг мӕгуыр кусӕг адӕмӕн зӕгӕ. Йемӕ-иу хорз тӕрхонӕй цыдӕриддӕр хӕссой, еу цы тӕрхонӕй, Йа цы кувӕг адӕм хайджынц уой, сау ахӕм арфӕ ракӕнӕд! Ӕд исчи Ирыстоныл мӕнгарддзинадӕй зилы, мӕнгарддзинады руаджы йӕ цард аразынмӕ хъавы, йӕ уд, йӕ уымӕн та сӕхӕдӕг тӕрхонгӕнӕг цы фӕуой, Сау гъой ахӕм арфӕ дӕр ракӕнӕд. Уӕдӕ ыстыр Хуцауи дзуар мӕнӕ дӕ бонтӕ та уыдзысты. Емӕ удыдӕр Хуцауӕй схордзинад ӕрхӕссай. Еу схордзинадӕй йас кувӕг адӕм хайджынц уой, ахӕм арфӕ дӕр ракӕнут. Уӕдӕ ӕлардырыны бардуаг зӕххыл-иу куы уат, еуӕд уын мӕнӕ саби сывӕллӕттӕ уӕ чъылдыммӕ кувдзысты. ӕма-иу уой фӕстӕ дзӕбӕх фӕд цы ныууадзат, уыдонӕн та хорздзинӕдтӕ цы байуарат, ахӕм арфӕ-иу ракӕнут. Мад сӕ фыды фӕндиаг дзӕбӕхӕй куыд бахъомылой Ирыстоны мидӕг, кадджын домбайлӕгтӕ куыд ысуой, зондӕй фидар ахӕм арфӕ дӕр сын ракӕнут. Уӕдӕ хохӕй быдырмӕ цы зӕдтуаг и, Кӕддӕриддӕр-иу се ппӕтӕн ӕмттӕ нӕ дзурдзыстӕм, фӕлӕ йӕ уыдонӕй афтӕ чи загътаид, мӕ ном куы ссардтаиккой, сын хуыздӕр арфӕ ракодтаин зӕгӕй, йӕ уымӕн дӕр табу уӕд. Уӕдӕ фыдуани Галагон мӕнӕ бӕстӕйыл алыгъуызон ӕрдзон фыдбылызтӕ цӕуы, Мӕ уыцы фыдбылызтӕй Ирыстон хызт цы уа, уыцы хорздзинад дӕр уӕ цӕст бауарзӕд! Афтӕмӕй хор уа цилла фос фӕлвӕрӕн, Ирыстон йӕхи хор, йӕхи фосӕй цӕрынхъом, кувынхъом цы уа, чындзӕхсӕвтӕгӕнынхъом, Дунедарӕг иунӕг кадджын Хуыцау ахӕм арфӕ дӕр радт. Афтӕмӕй мӕнӕ цы бынаты кувӕм, Хетӕджы Уастырджийы бынат, Кӕцы бынат кувӕгӕй дӕр, омменгӕнӕгӕй дӕр, фидар ӕмӕ домбай куыд уа кӕддӕриддӕр, Хуыцау ахӕм арфӕ ракӕнӕд. Йе ркӕстӕртӕ чи ацахода, уый та се ппӕт хорзӕх, се ппӕт арфӕ уӕд. Уӕдӕ абон кадджын бӕрӕгбон у Ирыстоны ирон адӕмӕн Хетӕджы цы Уастырджи аирвӕзын кодта, уыцы бӕрӕгбон. Мӕ Хетӕджы фӕхсӕмӕн скодта, тыгъд рӕст- зыр рӕстӕджы бахаудис мӕ йӕ Уастырджи фервӕзын кодта, бахуыссын кодта. Мӕ Уастырджи, тыхджа ӕмӕ нӕ куыннӕ бахъуа бакувын, фӕлӕ йӕм дӕ бон кувын куыд уа, уый та нын ахъазмӕ хуыз кӕнӕ куыд уа ахӕм арф Хуыцау зӕгъы. Нӕ Ирыстон йӕ уӕзы куыд уой, йӕ кӕс- нӕ кӕстӕртӕ йӕ фӕдзӕхст куыд уой, ахӕм арф Хуыцау ракӕнӕд. Ацы бӕрӕгбонмӕ тынг бирӕ адӕм кувынц, ирон адӕм кӕмдӕриддӕр сты, кӕд Ирыстон нӕ, фӕлӕ алы рӕтты дӕр. Мӕ уадонӕн дӕр сӕ куывдтӕ куыд фехъусой Хуыцаумӕ, ахӕм арф сын Хедаджы Уастырджи ракӕнӕд! Ардам ачидӕр йӕ кувинӕгтимӕ рцыдис, йӕ мысайнӕгтимӕ куры хордзинад, куры иу дзинад, куры, цӕмӕй адӕм кӕрӕдзийӕн барой, цӕмӕй цард уа сабыр цард, Мӕ сабыр рӕстӕг, мӕ сабыр дунея худ ескӕна Иристони Хуцауӕхӕн арфӕ ракӕнӕн. Ацы бӕрӕг бонтӕ иуазӕй ин азмӕ алкӕуыл дӕр дзӕбӕхӕй дӕр дзагармӕ дӕр куд цӕуа, ахӕм ма мон Хуцау зӕгъӕд. Нӕ Иристон е фӕдзӕхст куд уа, нӕ Иристони адӕм е уазӕг куд уа, ахӕм арфӕ уӕд. Ӕмарӕуай. Уеппӕты хорзӕхдӕр уӕд, уеппӕт сӕрӕбон дӕр Хуцау домбай ескенӕд. Ӕ бон тӕбӕл кӕд зуар у, Хетӕджы уастырджимӕ табу йӕхицӕн уӕд. Аммерсал! Кӕддӕриддӕр дӕр рӕсугъдӕй курӕм, еу дон рӕсугъдӕй къуфгут бафтой, ӕма афӕдзи афӕдзмӕ рӕсугъд утӕ ирон адӕмон сагъуӕдар кодтам. Аммерсал! Афтӕмӕй хохӕй быдыр мӕзджӕдуаг иуӕдоны хорзӕход нӕ хистӕртӕ загътой иууылдӕр, мах та амин кӕнӕм мӕ намер рӕсугъдӕй фехъусӕт. Аммерсал! Афтӕмӕй табу йӕхицӕн уӕд абоны бонмӕ. Аммин, вот аммин.

Йа дунедарӕг иу лӕггадджын Хуыцау, мӕнӕ хацыртӕ кӕрдзыны Иры хъӕуӕй рацыдысты, Ирды хъӕуӕй. Йа мӕнӕ дунейы ирд куыд уа, Иры хъӕу чи у, йа уым бирӕ кадджын адӕмтӕ цардис, бирӕ курдиатджын адӕмтӕ дзы уыди. Йемӕ Ирыстоны мидӕг Иры хъӕу кӕддӕриддӕр фидауджын ӕмӕ амонджын суа Хуыцау ахӕм арфӕ сын ракӕнӕд. Амин. Ирыхъӕуы дзуар, Ирыхъӕу Уастырджи, Хуыцауы дзуар, тынг стыр кадджын зӕд у нӕ горӕты мидӕг, нӕ Ирыстоны мидӕг. Емӕ уоцы хорздзийнӕдтӕ цыдӕриддӕр дзы ис фарнӕй ма амондӕй, е уыдон иууылдӕр дӕр сидзы цӕры Иры хъӕуы мидӕг. Восфарын кӕддӕриддӕр мыггагӕй мыггагмӕ куыд хӕссой Хуыцауы марфӕ ракӕнын. Афтӕмӕй Уастырджи хорзӕх цӕуӕд, ӕххуысахъаз сын кӕнӕд, Кӕмдӕриддӕр сӕ чидӕриддӕр цӕуа, цран уой, бынаты уой, ӕндӕр ран уой, еуи дзӕбӕхӕй-еу сӕ хӕдзӕрттыл куы чымбӕлой, сӕ зӕрдӕйы фӕндтӕ сӕххӕст сызӕгӕй, афтӕмӕй Хуыцау сынахӕм арфӕ ракӕнӕд. Циллайы хорзӕх цӕуӕд, сӕ фыдбыл- сӕ фыдбылызтӕ сӕфт куыд уой, самӕнттӕ домбай куыд уой, Хуыцау сынахӕм арфӕ ракӕнӕд. Уӕдӕ сӕ сӕрмӕ Хуыцауы дзуар, уой дӕр Хуыцауӕй ӕмӕ хорздзинӕдтӕ лӕвӕрд ӕрцӕуа,

Уӕд исхуздӕр арфӕ ракодтаин Ирыхъӕуы мидӕгзӕгӕ. Е уомӕн дӕр табу уӕд, мӕнӕ цы кувинӕгтӕ сты, еу дон барстин гудой, амонджи гудой, адджинӕн сӕ гуда иса, сауӕхӕн арфӕ ракӕнӕд. Цӕмӕй ӕппӕт зӕдтӕмӕ давид хорзӕход Ирыстоны мидӕг, Ирыстоны фарн, амонджын ӕмӕ домбай гудуа, сау ахӕм арфӕ ракӕнӕд. Йӕ кӕстӕртӕ ацаходы, чи ацаходы, ахӕм фыдтыл лӕппу. Ахуыпка, ахуыпка, ахуыпка, Мах ацы бӕрӕгбон скодтам, нӕ рагфыдӕлтӕ куыд кодтой, афтӕ Уацилла дыууӕ къуыри куы рацӕуы, уӕд фыццаг хуыцауы бон. Махмӕ афтӕ кӕсы, уый растдӕр у. Мах нӕ фыдӕлтӕй зондджындӕр не стӕм, нӕ фыдӕлтӕ куыд кодтам, мах дӕр ӕй хъуамӕ афтӕ кӕнӕм. Фӕсивӕдмӕ дзурын ӕхсӕнадон къордӕй ныфс, не гъдау куыд куыд уыди кӕддӕриддӕр, афтӕ хӕссӕм. Нӕ дзуӕрттӕ мын карз носсӕй куыд цӕуӕм, ӕмӕ нӕуӕг митӕ дзуары бын куы никуы кӕнӕм, ахӕм курдиат уӕми. Абон хорзод ирон адӕм. Абон мӕнӕ хетӕджы къох стӕм, хъӕстӕрбӕрӕг бон у абон ирон адӕмӕн. Еппӕт хорзӕх уӕд. Ой, кӕддӕриддӕр амотасӕг уыдисмӕ, мах дӕр кувӕм ӕз хорзитӕ курӕм, хорз хорзити хайджином. Або радзысты мӕнӕ, немӕ рбадзысты дзуары лӕгтӕ, кӕстӕр фӕсивӕд, хистӕртӕ. Мӕ фарон афтӕ баныхас кодтой, мӕнӕ дзуары лӕгтӕ.

кӕддӕриддӕр иу адӕм уыди кадджын адӕмнымад, стӕй ӕгъдауджын адӕмнымад. Мӕнӕ фӕнды, цӕмӕй не гъдау уа уый. Армыдзагеттӕ не стӕм, кӕрӕдзи цы атон-батон кӕнӕм. Мӕнӕ иудзинад уӕнгтӕй стӕм мах, абон адӕм ӕрбалыстам. Мӕнӕ фӕнды, цӕмӕй иудзинад йӕ ном йӕ уӕлӕ ис. Мӕ цӕгдӕр баиу уӕм, мӕнӕ сӕрзонд иу уа, мӕнӕ Ирыстоны кадӕн мӕнӕ фӕзон нӕ къахдзӕфтӕ хол архайӕм зӕгы. Хойы нӕ тынг фӕнды Ӕмӕ абог хойны сӕрдӕгзӕрдӕ фӕнды, мӕнӕ кӕстӕр фӕсивӕд дӕр загътой, цас ма ратон-батон кӕндзыстӕ, мӕнӕ хосы гыццыл ме муртыл. Нӕ кӕдмӕ ӕркӕсӕм, нӕ нӕхимӕ ӕркӕсӕм, не гъӕуттӕм ӕркӕсӕм, райсом бон нӕ кӕсӕрт куыннӕ зӕгъой, чи стут, сугъдауӕм изӕгӕ, мӕ цӕмӕй хой ма фесӕфа, хой нӕ тынг фӕнды. Иу хатт нӕ зӕн ме ппӕт салам дӕр бирӕ уӕд, абон хорзӕх уӕд.

советы. Равзӕрстам Дзуарлӕгты совет, фыццахат, иунӕг хатт ӕрӕмбырд сты мӕнӕм Хетӕджы бын Ирыстоны кувӕг лӕгтӕ сӕхи сӕрызондӕй, сӕхи барӕй мӕ иумӕ тӕрхон рахастой нӕ бӕрӕгбӕтты хъуыддаг, нӕ кувыны хабар, цӕмӕй иумӕ кӕнӕм, цӕмӕй кӕрӕдзимӕ уынаффӕ кӕной, Мӕ уацы хъуыддагмӕ гӕсгӕ уынаффӕ рахастой, фыццаг куыд кодтой Хетӕджы бон, фыццаг хуыцаубоны, цӕмӕй кӕной, зӕгъгӕ. Ӕмӕ мах дӕр йӕ бон мӕнӕ скодтам уацы бӕрӕгбон, фӕлӕ, хъыгагӕй, куыд барахас кодтам, афтӕмӕй нӕ ныхас ӕрдӕг фӕндагыл баззадис. чи сразы ис немӕ, уыдон дӕр фӕстагмӕ иннӕрдӕм ахӕцыдысты, мӕ адӕм ныддыууӕрдӕмты сты. Мӕ мах уӕддӕр нӕ куыст кӕндзыстӕм, цӕмӕй алы бӕрӕгбон дӕр, цӕмӕй алы рӕсугъддзинад дӕр йӕ бынаты сбада, ууыл. Адӕмы фӕрсын хъӕуы, адӕмы кӕд фӕнды, уӕд адӕмы куыд фӕнды, мӕ куыд растдӕр уый афтӕ хъуамӕ кӕнӕм мах. Мӕнӕ кӕйдӕр бафӕндыдис, Зонгӕ дӕр чи нӕ кӕны, бӕргӕ дӕр чи нӕ кӕны. Стӕй ами къахдӕр кӕмӕ ди кудис, уыдон уынаффӕ кӕнынц уый раст нӕу. Уӕдӕ иннӕ кувӕндӕттӕ дӕр афтӕ, бӕрӕгбӕттӕ цӕуынц, ӕнӕхъӕн сӕрты дӕргъы дӕр, рӕбон дӕр цалдӕр ран уыдис бӕрӕгбӕттӕ, алы рӕттӕй цӕуынц, уыдзӕн ма ноджыдӕр. Ма алы кувӕндоны дӕр йӕ алыварс адӕм сӕрыстӕй уыцы кувӕндон кӕй у, уыцы адӕм йӕ хуыздӕр уыцы хъуыддаг ничи зоны. Мӕ уыцы адӕмы хъӕуы фӕрсын. Уыдоны куы нӕ фӕрсӕм, уӕд адӕм кӕнынц хъаугъа, адӕмы кӕрӕдзиуыл ардауӕм ӕмӕ фӕйнӕрдӕм хӕцынц. Мах та стӕм иудзинад, мах тох кӕнӕм иууыл, цӕмӕй адӕм иу уой, сӕ ныхас кӕрӕдзиуыл бада, се гъдау иу уа, ӕмӕ кӕрӕдзи, цӕмӕй

Ӕз дӕр уӕлдай ницы уарзон, мӕнӕ Казбек цы загъта, уымӕй дарддӕр. Ирыстоны адӕм бӕрӕгбон мӕнӕ дзуары хорзӕх уыд, дзуары бын стӕм. Мӕ дзуары бын стӕм, мӕнӕ цы куывтӕ бакодтам, уыдон Ирыстоныл дзӕбӕхӕй куыд ӕрцӕуой Хуыцауӕн ахӕм арфӕ ракӕнӕд. Ирыстон кӕрӕдзийы дзӕбӕхӕй куыд бамбарой, мӕ Афтӕ куыннӕуал уа, мӕнӕ чидӕр зондджындӕр у, чидӕр дылдӕр у, зӕгъгӕ, афтӕ иууылдӕр ӕмхуызон куыд уой, афтӕ. Нӕ фыдӕлтӕй нын схордзинад баззади, мӕ хъӕздыг, мӕгуыр, зондджын дылы афтӕ не взӕрстой. Лӕг цӕмӕн бӕзгӕ у, йӕ уымӕн ӕй агуырдтой. Мӕ чи цӕмӕн бӕзы, йӕ уыцы бынаты ӕвӕрдтой, ахӕм хъуыддаг уыдис. Нӕн уоси галиудзийнад цӕмӕй мауал уа, фалӕ еузонддзийнадмӕ цӕмӕй ӕрцӕуӕм, нӕн еудзийнад цӕмӕй уа, дунедарӕг еунӕг кадджын Хуцау нин ахӕм арфӕ ракӕнӕд. Афтӕмӕй уӕ дзуар хорзӕхуд, ӕххуыс ахъаз ун кӕнӕд, бӕрзкувдут, амондджынут. Йӕ бон нӕ фыдӕлты нымадмӕ гӕсгӕ мӕнӕй хӕрхӕбон у ӕвдӕм мӕнӕ ӕвдӕм числойы йӕ куыд уый афтӕ нӕ фыдӕлты нымадмӕ гӕсгӕ. Фӕлӕ раззаманы уӕртӕ Уӕрӕсейы заманты кувын куы нӕ уагътой, уӕд иуӕй ныххӕлиу кодтой, ӕртыгай мӕйгӕ дӕр иуӕй фӕкодтой ӕртыгай къуыритӕ, цыппӕргай къуыритӕ. Мӕ ну кӕнын и зӕгъын ӕй хъӕуы, раст нӕу уый, иуӕй уӕд заман раст уыди, фӕлӕ ӕртӕккӕ раст нӕу. Вот, фӕлӕ йӕ, йӕ гӕнгӕ ӕртӕккӕ уыдаид, уый тыххӕй мӕ иннӕ Цыппӕрдӕсӕм число куы уа, уӕд кӕхцгӕнӕн у. Йе ркӕхцгӕнӕн дарддӕр куы айсӕм, уӕд та иннӕ бӕрӕгбӕтты дӕр дарддӕр исын хъӕуы. Афтӕмӕй суанг Джоргуы бауӕд ногпоммӕ хауы, ӕмӕ уый раст нӕ цӕуы уыцы хъуыддаг. Алцӕмӕн дӕр йӕхи бон ӕмӕ йӕхи боны, йӕхи рӕстӕджы арвы фӕзындтытӕ, стӕй арвы хуры цыдмӕ гӕсгӕ, зӕххы зылдмӕ гӕсгӕ, мӕйы цыдмӕ гӕсгӕ уыдон йӕ бынаты куы нӕ уой, уӕд нӕ куывдчи уый дӕр нӕ хӕццӕ кӕндзӕн йӕ бынатмӕ. Мӕ куывд йӕ бынатмӕ куы нӕ хӕццӕ кӕна, уӕд нӕ куывд ницы у, бахӕрын, баназыны хабар ӕмӕ уӕд ардӕм дӕр ма сӕмӕ цӕуӕм. Бахатыр кӕнут ирон адӕм, Атро Курам. Абон у хуыцаубон. Мӕн Стырхуцауы хорзӕх уӕд, абон Ирыстон хъуамӕ иууылдӕр рымбырд уаиккой мӕнӕ Хетӕджы къохмӕ. Фыццаг хуыцаубоны вӕййы ӕмӕ фӕлӕ хъыгагӕн не рцыдысты, се рцӕмӕн не рцыдысты, уый нӕ зонӕм, фӕлӕ раст нӕ уыди, абон хъуамӕ йӕ бон уыдаид. Мӕ уӕддӕр мӕн ӕрбацыдысты ам кувынмӕ Бирӕ адӕм иугӕйттӕй цыдысты, фӕлӕ дзы бирӕ адӕм рымбырд ис. Мах дӕр мӕниам кучитӕй дӕр, нӕмыггагӕй ӕрцыдистӕй, хиуӕттӕй дӕр бирӕ уартӕ ӕндӕр хъӕутӕй дӕр цыдысты. Мӕ иумӕ ӕрбадтыстӕм, мӕ дзӕбӕх ныхӕстӕ фӕкодтам, фӕкуывтам, мӕнӕ абон хорзӕх уӕд. Алчидӕр кувы Хуыцаумӕ, Уастырджимӕ, йемӕ нӕ кӕстӕртӕ Уастырджи уазӕг куыд уой,

Нӕ бӕрӕгбӕттӕ дӕр иумӕ куыд кӕнӕм, не гъдау дӕр иу куыд у, ӕмӕ ӕй уӕд уыдзыстӕм фидар, кӕннод иу иуырдӕм хӕссын, мӕнӕ кӕсаг хӕфсынмӕ цъиусур куыд хӕссынц, афтӕмӕ дзы уӕд нӕ рауайдзӕни, царды мидӕг уыцы хабар нӕ цӕуы. Фӕлӕ иудзинад нӕм куы уа, ӕз афтӕ нӕ зӕгъын, мӕ мӕнӕ иудзинады коллектив хибарӕй цыдӕртӕ кӕнынц, фӕлӕ стыр ныхас дӕр, иудзинады уӕнгтӕ дӕр баиуӕд, бауынаффӕ кӕнӕт ӕмӕ Нӕ бӕрӕгбӕдӕ дӕр иу куд уой, иухузон, иу бон, ӕндӕр хибӕрттӕй раст нӕу. Ма Хуцауӕхӕн арфӕ ракӕнӕт ӕма кӕрӕдзи бамбарӕм, ис нӕм хорз хистӕртӕ дӕр, хорз кӕстӕ дӕр, кӕстӕртӕ дӕр, ӕма нӕ еудзийнад куд исси, уай ахӕм арфӕ Хуцау зӕгъӕт. Ма уосӕрӕнбон бирӕ уӕд, арфӕ Хуцау ракӕнӕд, абони хорзӕх уӕд, нӕ фидӕлтӕ кувтой, мах дӕр кувӕм,